Bondia! No mors ku mi lenga. Awe nos ta bay papia di e palabra sonrisa, anto nos ta bay wak. Na lugá di kua palabra e palabra ki ta wòrdu usá? Sonrisa no ta papiamentu, sonrisa ta spañó. Na papiamentu e palabra korekto ta hari. Un hende ta hari i un hende tin un nèchi hari. Atrobe bo ta mira e dinámika kon ta keda sin kue e palabra. Ku tin na papiamentu, e palabra ei ta bai perdí, i nos ta kue e palabra ku ta bini di spañó i bisa notas esaki e palabra spañó ei te ta papiamentu. Un tempu yu di Kòrsounan tabata usa hopi e palabra tambe smile, pero manera nos tur sa smile na ingles, na ingles bo ta smile anto bo tin un nèchi òf nice smile. Na Hulandes bo ta lach, anto bo tin un moye glimlach. Na Spañó bo ta sonrei, anto p'esei bo tin un nechi sonrisa. Bo mira con cada idioma, cada lenga, e palabranan tin di hasi cu otro. Ta na Kòrsou so nan ke laga nos kere ku un palabra ku ta di otro idioma ta papiamentu. Ki bo ta mira ku e palabra ku di bèrdat ta papiamentu ku ta hari, hari, esei ta bai pèrdí, esei nos ta laga para un kantu, esei nos ta lubidá. Nos ta sali for di e un palabra ku nos tabata usa ku ta bini di otro idioma ku nos ta bisa no, nos no ta usa e palabra aki pasobra e palabra aki no ta papiamentu, nto nos ta bai kue e palabra na spañó ku tampoko no ta papiamentu, pero gaña nos mes a fuwor di gaña ku e palabra na spañó ei te ta papiamentu, anto e palabra di bèrdat ku ta di nos ku ta hari. Ku si ta shember oshiendo pabiamentu, esei nos ta tira afó, esei nos ta lubidá, esei nos ta laga para un banda. E dinámika akí ta un dinámika ku e lastu añanan akí bo ta mira mas i mas i hopi hende no ta konsiente di dje. Pero awor akí mi ta laga boso a mira un film.

Manera boso a mira, un señora sali for di Hulanda bin Kòrsou i e ke siña di papiamentu. No, e ta bai kaba na un presentashon di moda kaminda e yu Kòrsou ta bise'e lei awor ku e pañanan tin un Ode, e presentashon di un ode na pa papiamentu. I ora bo bai wak e palabranan ku esun ku a traha e pañanan a buta den e riba e pañanan, niun no ta papiamentu. Sonrisa, sna grandi, sonrisa. Anto e yu Kòrsou ta bis'é awo, ya sonrisa ta papiamentu. E, e, e, e sun ka bin di Hulanda ta puntra, no, sonrisa meskos ku spañó, tòg? Anto e yu Kòrsou ta bis'é, Sonrisa, sí, meskos ku spañó, sonrisa tambe ta papiamentu. Pero e palabra hari, ku te sei ta e palabra korekto na papiamentu, esei bo no ta mir'é riba niun paña. Esei bo no ta mir'é ku ta wòrdu kontá na e señora ku ta bini di Hulanda, hari ta papiamentu. No ke men di e señora ta bai ku e impreshon bek na Hulanda, e señora ka bin ku interes di siña papiamentu, e ta bai bek ku e impreshon ku ta sonrisa ta e palabra na papiamentu i hari ta bai perdí, hari no ta wòrdu transmití, konosí na e siguiente, na e persona. Y bo ta mira ke yu Cursaonan mes tambe ta cumpra e pañanan sin para ketu cu sonrisa na yu momento so nota papiamentu y ke cu e papiamentu ta hari. Bo ta hari, bo tin un hari bunita riba bo cara. E palabra hari ta bay perdi, e palabra sonrisa Ta wòrdu usa mas i mas pa hari i asina nos ta pèrdè i lubidá nos mes palabranan, nos palabra di nos kultura ku nos mama, nos tata, nos hendenan, nos avochinan a bin ta papia. I e dinámika aki bo por us'é pa esaki, pa e palabra hari, bo por us'é pa e presentashon aki, pero bo por us'é pa tur e palabranan ku mi a bin ta mustra riba e kanal aki. E mesun dinámika, benta e palabra di papiamentu afó. Así manera ke nos ta sisti lubidá e palabra na papiamentu, anto nos ta kohe e palabra di spañó, anto nos ta gaña nos mes, nos ta kere, nos ta lubidá ku esei ta spañó i ku nos tin nos mes palabra di nos kultura di papiamentu. Hari ta un palabra tambe di origen portugues, no i esey no ta nada straño nos hombre portugues tin tabata hopi drempan den asuntu di bendementu di catibu for di Africa, e africanonan a yega Corsou, a wor trese Corsou, a topa cu e portuguesnan asina e portugues a bira un mezcla cu e. afrikano ku a bin kaba na e yu di Kòrsou ku ta papia papiamentu. So e papiamentu tambe ta un idioma, un lenga ku origen portuges afrikano. I kada be ku nos trata di nenga. Nos origen, nos ta nenga tambe nos origen africano, e hendenan ka bin prome cu nos, nos avochinan ka papia e palabranan y cu a siña nan yunan tambe e palabranan, a siña nan yunan comunica y a comunica den e palabranan. Hari, nos ta hari, pero e forma di bo cara cu ta sico asina bunita ta bo hari. Manera nos tata y nos mama, nos tio y nos tanta a usele semper. Pensebo esami y te un siguiente video.